ng'a abana babere bamwabo bagatibongwa bakamanya gokwa igasuneka. Narengereretie egento ekio korwa giseke bono yaani nabo ngase nokerengererio nkoebore naki? Ngaki amang'ana agochaka gokorekana bono iga gusii chingaki buna echi. Ekero yabeire ebinyoro sana totaraigu nonya mosubati gokongwa gotibongwa. Naye ebinyoro igaa goeta twabeire togotegerera habari ya chinchicho sikuizi. Tari ng'a nabana abake ebing'werere, omwana oyomo ocha osare emiaka gose nsaba gose enane, oyonde omoka ake, ng'a nabo ogochia gokorera amang'ana amabe buna ayio, kwamanya koimoka kwa abang'enda bakwa, kwa abang'enda bakwa. Basiria obogima kabisa okorigia imoni ibere biraire ense yanywe helpless, helpless. Nare gosaba iga, ninche ndigie abangwana bogocha gokwana abana chinyomo iga, lakini mono mono tiga tokwanerane buna abasacha, togambe bono buna abasacha, tari buya goikera chinsemo buna echio ng'a bono ngoikere ore komeki edecision ng'a nomwana okobwata okore ebinto buna bire, tamanyeti goikera boigo. Tebwenereti goikera boigo, ebeke buya buna omosacha, tiga omosubati, seta omwago, nyoma. Echaneli eye mbotambe nkwanera namang'ana asiasa, lakini rero goika nkwanere amang'ana aye, obonyama buna obwo, obwo nobonto ebinto ebibe bitabwenereti gokorekana gose yaito, obonyama obwo nobobe. Yaani ng'a abana abwo after kwabakora ebinto ebi bionsi toroche ng'a aye nesaine mpaka obaite bakwe. Aba women rep baito ba Gusii, kero William Ruto abangete gocha Gusii ngocha more amo mwakwana buna abasubati ng'a totagete Ruto. Chi women rep chiaito. Chiagusi. Kera William Ruto abangete mokomobangira kabisa mochengete kabisa mobangerete. Baria bare na Matiang'i. Kera Matiang'i atete gocha Gusii nabo more mogokwanera kabisa buna mosigete mwanchete Matiang'i. Mokotooreka kabisa buna mwanchete. Lakini kera amang'ana buna aya agokorekana amokirete, kera ebimwana ebi biseke buna ebi bigokorekana amang'ana buna ayio akoba akobabera imokirete. Abana basiria obogima bagenda pi! na kende nkio giakorekanire. Ing'o omonto okorwanera abana abwo na omosacha, Cliff Ombeta? ache abeke ekina koti ng'a nere ochia kogambia onde bwensi ore suspected gokora ebinto buna ebi. Abagusii baminto, obo women rep na obwaki, chingaki buna echi bono iga abasubati babere enlightened bachire chisukuru, babwate chigasi, basomete bamanyete eki bagokora, ninki motagosokera ki wholesale moikaranse nse mo castigate ring'ana eri? Nkirete iga ndore geteembe, gose ndore ase buna Kisii TV, gose ndore Ndiizi TV, gose ndore Etaya TV, omonto gago abasubati bachete amo bagoki bakogikeria amang'ana aye. Inki ntakororire ebinto buna ebi ase chitibi? Mogokira as if na egento kiabete na omoo, ng'a tiabatugutu aywo ere. Timanyeti gose amatanga ayio abeire but naye akoiga noyo obwate habari nabo akong'a inform. Ekero ntare nonye na efamiri eye nimbaha pole mbere nonye na esukari yoka. Mbobe sana togokira amang'ana akorekana gose twarang'ana omo. Oboibe chiombe bwasirire bwachire ense sana, emepaka tokura aye gwake ake bakorwa chiombe. Ebibago bia kabere chichiro biita abanto ng'a omonto nakenyetwe asegete ebinto ebi biachire ense. Oboibi chinyomba kobunwa siku hizi unless ekero Christmas maybe bamanye kong'ea mbwagenda nse. Siku hizi gusii nere a bit safe. Ebi bono ngai biarwete ebi ase abana bakore ebinto buna ebi. Aye omosacha ore nomoku bwate omwana obande kabisa omoke gake mpaka bare abasacha babere. Ekero omonto oyo naki aye odeal ne imwana ibere at the same time. Mpaka bare abasacha babere, anwe abasacha bamoikaransete gose baetaneti babere, mokobwate ebimwana buna ebi ebike gaki, neba ne enyasore mokonywete, neba ne neamaru mogatindete, neba ne chinkoro chimbe mobwate, gaki mpaka mware kobaita abakwo? Nigo akobatiga rende gaki na bamenya, nabairwe onye gitari kobua go kore obogima bwa omwana, ebimwana ebike, omanyete naroche nabe iga na omwana ominto omonto, omwana one akamoiseke, kagoetera amang'ana buna ayio amabe. Abas chiwomen rep chiagosie abang'ina bare, ekero gie ekio women rep kerarusigwe ombe bamorare. Ninki mokorwanerera ase parliament onye tari abasubati na abana abaiseke? Nabo twaroche riria tokorwanera ng'a finance bill twenty twenty four tebasa goeta, nabo more kabisa mogoaka chikura egere finance bill twenty twenty four eyete. Chidiapers chi, chi- ebinto biria abasubati bagotumia omorero bwa omotienyi, bitumeke bimerente rigori ekere batumie amato, gose ne chiguni mwanchete batumie. Bono naende mpaka ekero abana bagoitwa enchera enga buna eye, mwakira, mwairang'aiti nse na omoo, abana buna aba bakore ebinto buna ebi. Abagusii baminto ebinto buna ebi goika bisire. Abang'ina baria more chinka, amba nabana baino, batebi nonye omosubati obaborete, barigerie. basiganere omosubati ase gete, batebi onye ninki baganeti bakonye nchera ende, lakini tari omonto aikere akore ebinto buna ebiri. Na abasubati nabo onye abakoreti ebinto buna ebi na abangwana banyioomete, abasubati nainwe iga abana abagaka baino, konya na chinchera moranyare mobase kwara abagaka baino basoke isiko bakore ebinto buna ebiri bitaicho. Gose kero kende koroche omogaka ogo nabwate enkoro gete embe, gaki motebi nakore bionsi pi, gaki tagasa gokuna maraika Nyasae. mokani. Omanyete nabo ere ngorenge ere ekiina eki sana, ngaranse ngorenge ere akinye pi abana bakare merigo inse pi, igoro ya ebinto bitaiyo, omwana oria ogocha konya efamiri yaye, ebimwana ebike buna ebi, naki bono nki abangwana aba arengereti? Abagusii babo titwachanwa. Tiga tosikane, tiga tosiirane, tiga torokanie chinchera chinke. Kento buna ebi okorekana gose gaki biaisanire, ebinto ebi biaisanire ng'a rinde twasambire abang'ina ng'a baka bange abarogi. Kera abe omorogi nki giago nki giago ko nki giagosumbua, nki giagosumbua. Igo omong'ina na omorogi so what? Agotuomera egesieri bono eki ninki? mwabasamba kabisa mokobwate omong'ina obo naende mokomoigereria akosie. Mwabwata kabisa mokobeka chinko ng'aita, nochia obe chinguru aye na omong'ina ogoita. Naki ngoteba ng'a gusii yetu e society nabo ente gochengi, to embrace a fact naki ntobwate abasubati, abang'aini barakore ebinto ebinge kobua nonye na abasacha. Eeh ntomanyete ng'a abasacha ntobwate entitlement gete, lakini toika toikere ase tokoegena naki. Abaase abang'ina mbaisaine gokora ebinto gete, mbaisaine, naende naki mwanyorire opportunity konya nonye na abasacha. Abang'ina more in a position ya okonya abasacha kobua nonye na abang'ina, kobua nonye na abasacha abanyene goekonya. Konya abasacha, lakini tobasa goikera ase ebinto buna ebi okorekana ebinyoro bikoba.